So, fy enw i di Tallulah Thomas, um, di dod o Langollen a dwi'n cynrychioli etholaeth De Clwyd um, ar gyfer y Senedd Ieuenctid Cymru. So basically, mae'n grŵp o 60 o aelodau um, o ledled Cymru i gyd, a dyn ni gyd yn cynrychioli ein hetholaeth, um, lle dyn ni'n byw neu lle dyn ni'n mynd i'r ysgol, a dyn ni gyd yn cyfarfod um, er mwyn trafod a chydweithredu um, ar faterion sydd o bwys i ni fel pobl, pobl ifanc ac um, ieuenctid Cymru. A mae'n rili really pwysig bod ni'n neud hwn oherwydd dyn ni angen hybu um, cyfrinogyd pobl ifanc mewn gwleidyddiaeth. Felly mae'n gyfle rili really dda bod ni'n neud hyn. Oedd o'n... O'n i yn pryderu um, i gychwyn, um, chos o'n i'n meddwl, oh, dwi jyst yn gobeithio bod hwn ddim yn siop siarad. Um, ddim jyst ar gyfer pobl i drafod, a wedyn snam byd yn rili really digwydd ar ôl. Ond o'n i'n rili falch i weld bo' pobol sy mewn awdur- awdurdod, ma' n'w yn ma' n'w'n hidio ma' n'w'n poeni am am be' sy gynnon ni i ddeud yym ac dwi me'wl odd o'n rili fatha realistig ag odd pawb mor agored yym yn enwedig efo pan odd pawb yn deud eu yym haraith am iechyd meddwl ag yym cefnogaeth um, iechyd meddwl. Oedd pawb yn rili really agored am eu storïau a be maen nhw wedi mynd trwy yn bersonol. Felly oedd o'n rili, really, rili really diddorol ac yn... Nath o agor llygyd i fi'n bach am faterion o'n i'm hyd yn oed yn gwybod um, bod nhw'n digwydd yng Nghymru. Felly, um, a ni gyd pleidleisio ar gyfer ein tri mater oedd o bwys i ni fel Senedd ar y cyfan. So, a ni bleidleisio um, cefnogaeth um, iechyd meddwl ac emosiynol, um, a wedyn gwastraff a plastig oedd yn un mater oedd yn rili really pwysig, A wedyn yym sgiliau bywyd, bywyd yn y cwricwlwm, so fatha efo'r fagloriaeth Gymraeg a falle, addasu pethau ag, um, a sicrhau bod, bod pethau'n newid efo'r tri mater yma. So dwi'n meddwl fyddai'n dechrau trwy geisio cynrychioli pobl ifanc mewn modd hamddenol ac eitha ymlaciol. So fatha ar gyfryngau cymdeithasol. Dwi isio um, ysgrifennu erthygle, dwi eisiau gwneud fatha fideos a falle, jyst yn cael y neges allan o fatha be dyn ni, be, yn bersonol, be dwi'n wneud, a wedyn be dyn ni'n wneud fatha senedd, sut dyn ni'n cydweithredu a'r materion sydd yn cael eu trafod, achos mae'n rili really pwysig bod ni'n actually deud wrth y pobl ifanc yma, dyma be dyn ni'n wneud, A dyma sut dyn ni am weithredu um, a trio... Ie, yeah, a wedyn dwi'n meddwl, dwi eisiau cael amrywiaeth o farn gan bobl ifanc fe tholedd, so um, dwi eisiau really cynnal fatha pwyllgor gwleidyddol lle gall um, pawb dod a deud ei barn ar faterion sydd y bwys i nhw a wedyn dwi'n gallu wedyn gweithredu drostynt a be maen nhw wedi deud, chos mae'n rili really pwysig chi'n gwybod, dwi'm isio gweithredu jyst fatha um, be dwi isio neud, fatha dwi isio gwybod be mae pobl ifanc actually isio. Dwi'n meddwl y broblem efo'r datganiad yna ydy diffyg addysg o wleidyddiaeth. Dwi'n meddwl di pobl ifanc ddim yn cael eu haddysgu um, am wleidyddiaeth o gwbl. So, dyn nhw'n really yn deall beth yw e, e ella. Um, a dyna pam maen nhw fel yna, maen nhw just fatha, dyn nhw'n deall, felly maen nhw'n deud, reit, diolch yn, yn bwysig, achos dwi'n deall, a, you know, sgynna i'm llais, a falle. A dwi'n meddwl, dyn ni angen ne newid a dinistrio'r rhethreg yma, achos mae o mor niweidiol i gymdeithas, dwi'n pryderu gymaint dros bobl sy'n deud pethau fel yna. Um, dwi'n meddwl, dyn ni angen cael mwy o addysg o fewn y cwricwlwm yn yr ysgolion, fel bod pawb yn deall, na, oce, okay, di gwleidyddiaeth ddim jyst yn pobl fel Theresa May a Jeremy Corbyn yn jyst gweiddi ar, yn really ffyrnig ar ei gilydd. Um, o actually yn broblemau bywyd pob dydd a mo am effeithio nhw mewn llawer o agwedde bywyd. So dyna be fysa i'n deud. Dwi'n meddwl, dyn ni angen hybu addysg o fewn gwleidyddiaeth.